E ame si ke wobe ŋkɔ yi le se le emua nua, eɖe nyi dɔgbedelawo Emmanuel kple Diama Awudja. Le míabe tanya gã si wosɔ ŋkɔ nɛ be MS de Media Service Diffusion eye míabe enusɔsrɔ̃ be etanya gã ele nye Mawu ƒe ƒuƒoƒe Mawu ƒe nusrɔ̃ƒe enye ɖoɖoɖoteƒe, eye le emea, mígbalidzadɛ tanya sue ɖe le eme asɔ ƒo nu ƒo egbea ta. Mawu ƒe amenuveve nenɔ ku ɖo nu. Míado gbe ɖa. Fofo Mawu Ŋusẽwɔkatãtɔ, dziƒo kple anyigba wɔla, míde akpe na wò. Míkafu wò, mído wò ɖe dzi. Eye wòe ganye ame si ke de mɔ bena míava emɔ ya nu agava ƒo nuƒo to dzi to dziwò la, Papa. Míbiɔ bena edzi siwo katã ase nya, oo, Gbɔgbɔ Kɔkɔe, dzra edziwo ɖo, susuwo ɖo. Wò kekeli neklãe ɖe dziwo me, neklãe ɖe susuwo me.

Amen.
Amen. Ke ma didi mea sigbe leke mi gblɔa mi ponupo sugbɔ va yi ku le France gbe me egbea mi gba le dza yi edzi le mia de gbe me eye mi le gblɔ be na e mawu ƒe ƒuƒoƒea enye nu srɔ ƒe eye mi gba de ta nya sɔe ɖe le eme ke mia sɔ yi edzi. Mawu neyra todolawo. Si ale si ke mi gblɔe le Frenchigbe me alo Yovogbe me la, e, nua fiƒode, ƒome ƒe fiƒode alo fiƒode si ke ne ge ɖe ƒomea me eye ele wɔ dɔ le atsa me. E, si ale si ke Yehowa ƒe Nya gblɔe bena, Esi madzemadze nye dukɔ le tsɔ la, ame sugbɔ mexɔ sidzedze sia nya bena fiƒode, nubabla, kple woƒe vɔsamlekpui lɔwo la, enu ame etɔ̃ siawo le wowɔ dɔ le le adzea me le kpem le ye ŋuti o. Eŋuti ta egbe la, míayi edzi kple ƒome ƒe fiƒode alo fi fiƒode si ke ne ge ɖe ƒomea me eye he tukaɖa kple gbegblẽ enuku enu enubarabarawo la e mía ava yi edzi le wotri ya me. Wotri enelia ya la, míele be aƒo nuƒo ku ɖe ƒome ƒe fiƒode ŋuti. Nu si ke dzesi kawoe ɖenɛ ɖo na go, eye nu kawoe dzɔnɔ? Aleke ewɔna dɔ ɖo? Eye ɖoŋti ya tsã la, míava kpɔ ɖoŋti. Aleke mawɔ eye mato ɖe fiƒode sia ƒe goglo me kudo eƒe kɔkɔ me o? Ẽ, ŋusẽ le Yehowa Mawu si. Ɖo to nàse nyuiɖe. Eŋti ta migaƒo ŋkɔ ku ɖo ƒome ƒe fiƒodea ŋti la, ke to yɔe nàse mɔ gbɔgbɔ kɔkɔe nekpe ɖe ŋtiwò nàse egɔme. Míegblɔe le Frentigbe me, vɔ ame sugbɔ mese Frentigbe o. Ame sugbɔ ase míaɖe gbe míaƒe ƒe gbe ƒe nya sia la, ɛɛ, ekpena ɖe amewo ŋuti wova sena nuwo gɔme nyuie ɖe. Eŋutita egbe la, míayi ɖe wo kpɔkplɔ ɖe me, kpɔkplɔ ɖe me, ɖe me gogloe ɖe bena ne nàse gɔme bena ŋkɔe nyi fiƒodeɔ, nu kae hena va na ame ƒe agbe me. Míekpɔe do dzesi do bena dɔléle, ŋutilã ƒe dɔléle, seselã ƒe dɔléle, ŋ, ayaɖuɖu, ɛɛ, edɔ gbegblẽ, edɔ ge ɖe ame si, eye seselelãme baɖawo sɔ yi edzi la, míkpɔe do dzesido bena ƒomesiaƒome la, fiƒodea ewɔna dɔ le ego sia go me. Ne wògbɔe tsã, eɖe awɔ dɔ le go me. Ele awɔ dɔ le dɔwɔƒe na wò, ele awɔ dɔ le asuƒe na wò, awɔ dɔ le ganyago me, awɔ dɔ le dɔléle, lãmesẽ, awɔ dɔ Bara le aƒea gblɔ me eye míkpɔe do ɖeshido be na fiƒode sia fiƒode le ƒomea me la, ehena tukaɖa vana, ehena gbegblẽ, ehena eku, ehena efi efi, ehena nu sugbɔ vana le ame ƒe agbe me, le ame ame ɖeka ƒe agbe me alo ƒomea ƒe agbe me eye menya sena o. Ne míkpɔe do ɖeshido be na Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea, egblɔ nya aɖe, míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ evelia eta blaeve kpukpui ame atɔ̃lia.
Mose ƒe agbalẽ evelia, ta blaeve kpukpui atɔ̃lia. Mègade ta agu na wo o, eye mègasubɔ wo o, elabena nye Yehowa wò Mawu la, Mawu ʋãnu menye, ame si ɖoa fofo ƒe vodada teƒe na ɖevi siwo léa fum la. va se ɖe dzidzime etɔ̃lia kple enelia dzi. Amen. Amen.
Mawu ya egblɔe bena keŋgbɔe ne fiƒode sia nage ɖe ame ƒe agbea, ne mewɔ nuɖekpekpe oa, fiƒodea mage ɖe aƒea gbe o me. Míva kpɔe do dzɔsido bena mía tɔgbuitɔgbuiwo, mía mamamamawo la, wode ta agu ne ati kple kpewo, gakpo gbegblẽwo, etɔwo, etowo, etogbewo, Ŋ tɔ srasra wo, ŋ o do ta agu na wo, wo sɔe sɔ ɔ Mawu la. Fisia fisi ke wo sɔ nenamɛ nua sɔ ɔ Mawu la, ƒomea e hun agbo le eŋtɔ ɖokui ŋtsi bena fiƒode na ge ɖe ƒomea mɛ. Eŋtsi ta, ne me wɔ naneke oa, fiƒode ma va aƒe agble ɔ dzi o. Ne o de ta agu ne atsi, yi o bla nu kpakple aze vojuwo, yi o ɖu zo kpakpli wo, yi o nɔanyi le woa gbɔ, yi o subɔ wo aleke edze la, Eɖe sɔ fiɔ bena nusike Mawu gblɔ be womba de ta agu ne nusia o la, ela ƒo fi do dzidzimewo kaka dzidzime etɔ̃lia kple enelia, ele abe wolé fu ye la. Efuléle Mawu la ehena fiƒode vana. Ẽ, nusike Mawu ŋutɔ wɔ kodro be alɔ̃ la, mítasi ya, mítasi Mawua da ɖe va dza subɔ nusike Mawu wɔ kodro be alɔ̃ la, ebe Mawu ʋã nu yenyi. Ewɔ mí le eƒe lɔlɔ̃nu me. Ma agbetɔ la, Mawu kpɔ dzidzɔ be ewɔ agbetɔ be woasubɔ ye le gbɔgbɔ kple nyateƒe me. Vɔa míva ta asi Mawu alĩ be míasubɔ atikpekpe la. Nukae la va dzɔ? Enu gbegblẽ age ɖe míaƒe agbee. Na egbea le míele kpɔ le míaƒe ƒome me, le kɔƒe ɖewo me la, fiƒodea ele ze ŋkumeŋkume. Le dukɔ ɖewo kpɔkplɔ te la, fiƒodea le wɔ dɔ ale gbegbe bena gbogbo ɖewo shi dzo le kɔƒewo me, woshi dzo le du kɔƒewo me va tsi dukɔ nu va tsi dugã me. Vɔ le dugã me tsã, nu si ke ne le dzɔ la, ekpɔe va dzɔna. Ame ɖewo dzo le fiya dzo yi ɖo yovode dutawo. Vɔa nu si ke ne le dzɔ le woa dzia, menye be ne woshi dzo le Togo nyigban dzi kpo dzo yi dutaa kpoa baba ɖe ao, baba ye ao. Fiƒodea gbɔgbɔ enyi ŋusẽ enyi ŋ ŋusẽ enyi no gbe tsã ela kplɔ ɖo kpɔe no tsi kpɔ dzi tsã o le eme ŋtsi ta vevesese kple aɖukluɖuɖu enyi ne agbetɔ gbogbo ɖe gbe bena ƒomea odo ŋɖo si ŋ odo ŋko do si la ena viɖo agbɔn bena mia tɔgbe tɔgbe oɖu fɔn yi ɖeviwo me nume nyrɔ yibɔ Nushik'o ƒã la, eye mi le ŋe egbea la, ameɖeke me do bli kpɔ ŋe agbe be le dzi o. Nushik'o do la, ekpo la ŋe ŋti ta. Mi wo miabe to se nu kple miabe ŋku kpɔ nuwo ne mi be na mi la kaka eme, a djo go eme, a blu eme me be na mia se nuɖe gɔme be na ma djidje oa, wo ɖeɖe kpɔkpɔ la a su asiwɔ. Eye Mawu ƒe amenuveve a ve nuwo tsã, a ɖe ata ɖe abɔ. Sã la, ne wo gbe la wo be ameɖewo yi aƒuta be fɔ̃ afikuku ame ɖe dze ha kpɔ nenema fiƒodea ele nenema ele veve ɖe bena nase nuɖe gɔme eye nayi klodzi le Mawu ƒe ŋkume la meka ɖe edzi be wòle ato le eme. Egbe la míakpɔ dzesi ke woɖena sɔ fiɔ bena fiƒo dele wɔdɔ le ƒomea me. Dzesi ame adre sike ɖe sɔ fiɔ be ƒomea la ele to enayi ɖo fiƒode fiƒode dzi alo nayi ɖe fiƒodewo dzi. Ena ye ɖe fiƒode dzi alo ena ye ɖo fiƒodewo dzi. Fiƒode wokplɔe do, fiƒode kplɔe do alo wokplɔe do. Nu fiƒode gbãtɔ si ke dze si la ke to nye nase enyi seselelãme baɖa, seselelãme ke mele eteƒe o, vɔnvɔn, enukpeame, Ŋ, enu, enukpe, vɔnvɔn, dzikasuame, leke wofluna alo ame ƒome ɖewo lea, eɖe sɔ fia be fiƒodea na be wofluna, womenɔna wo ɖokui si nu o, wovɔ̃na, dzika sɔna wo, ẽ, ale gbegbe be woaƒe seselelãmea mele teƒe o. Míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, kpukpui blaeve-vɔ-enyi, ẽ, ta blaeve-vɔ-enyi, kpukpui blaeve-vɔ-enyi.
Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, ta blave-vɔ-enyi, kpukpui blave-vɔ-enyilia. Eye Yehowa akplɔ tamedada, ŋkua, ŋkugbagbã kple tsukuku aƒo wò, ame. Amen. Míagaxlẽ ke. Eyi dzi ke. Eye Yehowa akplɔ tamedada, ŋkuagbã kple tsukuku aƒo wò. Amen. Amen.
tamedada, dukuku kple ŋkugbagbã. Ne míekpɔe do ɖosi do bena fiƒode sia si ke ge ɖe ƒome me la, nu kawoe dzɔnɔ? Ne míekpɔe do ɖosi do fifia be Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea gblɔe bena, Amea ewɔ, alɔ̃ nawɔ nu si aɖaxatɔ ene, anɔ nu si tagbɔ gblẽ nɛ ene. Ena be ƒome ɖewo mea, ne fiƒodea na bena aɖaxatɔ sugbɔ le ƒomea me sugbɔ. Nuwɔdonãwo ta ta tagbɔdɔ xɔna na ame ɖewo ye ame ɖewo lia wome nɔna wo ɖokui me o. Vɔvɔ̃e na bena e vɔvɔ̃a ewɔ dɔ le woaƒe agbe me kaka wome va le woa ɖokui me o. Wofluna le teƒe ɖeka. Eɖe sɔ fiɔ bena enu sia la ege ɖe woaƒe agbe me la e menye be wogblɔ le fia be ŋkugbãgbã nɔ anyi o. Ŋku le te na wo. Shigbe wogblɔna edzi be ha bliba ŋku le tea, ŋku le te na wo vɔ womele se nuɖe ke gɔme o, womele kpɔ nuɖe kpekpe o. Ele shia mia tsɔ tsitsi yibɔ si ke ne le yibɔ ale gbegbe bena mle kpɔ keke li le keke o. Ame le vɔ ŋku le tɔe nɛ vɔa la, ena be Kristotɔ gbogbo ɖewo le egbea fi ƒodia na bena ŋkunu kple dzesiwo le dzɔ le amewo ƒe agbe me vɔa woa nya gbogbowo gblɔ na. Ame ɖewo lia no yi be le gblɔ Mawu nya na woa, eh, tsitsi yibɔ alo ganklu yibɔ la ena bena ne wole gblɔ Mawu nya na wo la, wo mu dana si ɖe edzi o. wole kpɔ kesinɔnu le Kristo me, wole kpɔ yayra be nu le Kristo me, vɔa ku ɖe fiƒode sia ŋuti la, ɔɔ, mele yi o, meyina na wo o. Ŋ, ena be amesiame si ke ŋku le te nɛ vɔa mele se nuɖeke gɔme o la wɔa, ne míku nu me kaka ku nu me akpɔ be na, ɛɛ, nu ka te ma, fiƒode ɖe le wɔ dɔ. Wobe ŋkugbãgbã nɔ amea le kpɔ nu vɔa mele kpɔ nu nyuiɖe o wɔa, eɖe sɔ fiɔ be na amea fluna Amea mete sɔna enya sɔ dena dɔɔ me o, ye sɔ yi dzi la, amea gasiagame la, edzina vo. Hm, amea edzina vo, menɔna eɖokui me o. Edzina vo, etsakana, efuna. Eye ne wobe woawɔ dɔ ɖe, woawɔ tsatsa ɖe la, ya tsatsa gɔglɔ̃, tsatsa si ke medzɔ oa, ye me le, elabe ebe seselelãmea, exɔ abi. Ena be ame gbogbo ɖewo lea, ku ɖo seselãme, woaƒe seselãme xɔ abi la, ezu nuka o? Adomenyinu na wo. Ne etɔ o, vɔ̃na, etɔ bina dzi, etɔ dona dɔmedze, etɔ dona aƒe la me ta, eye enɔ tsã wɔna nenema nu la, eɖe sɔ fia bena abi ke ne le ƒo luʋɔ me la, enye fiƒode ƒe abi ale gbegbe bena le ƒomea kekeŋ, ƒomea me gbogbo bina dzi, ame ɖewo tina nutsitsi me, ame ɖewo ƒe Nuwɔnawo katã ɖe sɔ fiɔ bena ame yawo ŋu to le wo ŋu didi le aɖawatɔwo gbɔ alo wo ŋu didi le nuwɔdonɔwo gbɔ, wo ŋu didi le ame fufuwo gbɔ. Enu sia eɖi le woa ŋuti ŋke dzɔ fiƒo de kplɔ woa do le woaƒe seselelã me ale gbegbe bena ame ɖewo lea vɔvɔ̃ ŋuti ta ke wo ʋuʋuna. Ne nu viɖe dzɔ la, wo ʋuʋuna, ŋ, wo ʋuʋuna le ɖokui, woa ɖokui me, wo fluna, wo me va nyana nyɔ le ɖusi dzi o. Eŋge dzɔ elabe woaƒe dzi la yɔ fũ kple vɔvɔ̃, woaƒe dzi la yɔ kple vɔvɔ̃, eye woaƒe seselãme la mekplɔna wo yina ŋgɔ o. Ena be na ne woatsã nya alo woawɔ nuɖe la, woa, enu ƒuƒlu ko wotsana. Enu si ke mele ame tɔ dzi o koe tsɔna. Eɖe sɔ fia bena wole gbegblẽmɔ̃ dzi, wole gbegblẽmɔ̃ dzi. Zã ye dia míkpɔe do dzesi do bena ame sugbɔ si ke ne le tsakatsaka sia me le fufu gbagbã do na wo ɖokui la menye gba aloe nyo o. Eɖe sɔ fia bena fiƒode ɖe le woaƒe agbe me, fiƒode ɖe le ƒomea me. Ena be ame sugbɔ ẽ kpɔna dona dzesi do be tagbɔ gbegblẽ amea ŋkɔ dzana ʋaʋa. Yeƒe nuwɔnawo ɖe sɔ fia bena tagbɔ gblẽ nɛ eye mabate wɔ nu si ke ne dze o. Ena be mawunya le to vɔ la mate sɔ te dɔwɔwɔ me o. Mawu nya le to ele se kple to vɔ ake masɔ te dɔwɔ me ŋke nɔ yepe sese ɖe la mea me le wɔ dɔ nyuie ɖo ne mama afɔ ɖe kpe. Kaka mi le gblɔ pipo ɖe be nya kafla ele pome ɖe kpekpe me to emɔnu vovovowo dzi sigbe ɖe ke mi le gblɔa pipo ɖea ele ame ɖo sɔ bla ale gbegbe be na evɔvɔ vɔvɔ ku ɖo eye ameɖokuimemanɔmanɔa ena bena woawo ya womate ŋu wɔ tsãtsã nyuiɖe kpekpe le agbee me o. Ne wobe woawɔ tsãtsã woana be ao ya yemate ŋu awɔ tsãtsã aɖe o eye eke amewo gblɔa? Em me eke amewo gblɔ eye wòyɔ la nu kpasa aɖe o. Wò ŋutɔ tsɛ wòle awɔ tsãtsã vɔa fiƒode ana be womate ŋu awɔ tsãtsã o eye fiƒodea tsɛ ana bena womekana ɖo woa ɖokui dzi o. Womekana ɖo woa ɖokui dzi o Ɛɛ, agbetɔa, ye ŋu kã ɖo ɖokuiwò dzia, eɖe vo. Ŋu kã ɖo ɖokuiwò dzi o, màte ŋu kã ɖo Mawu dzi o, màte ŋu kã ɖo ameɖekpekpe dzi o. Efiɔ be amea ele, ele, ele ayame kpo, yetsã le amewo me. Enuwo kpata nye pipoɖe ƒe dɔwɔwɔ. Vɔa munye woa be vodadae o. Eku ɖo nu ke ŋuti wosɔ, wosɔ, sɔ de asi na, ɛɛ, nene be nusẽa, ele kplɔwo Nenebe ŋusẽ e na bena o e e de nenebe ŋusẽ de ame nye nye nyuie tɔa leke Mawu dzi bena ame la nɔ le e la nɔ agbe le eɖokui si e la ka ɖe eɖokui ŋti e la ka ɖe eɖokui dzi e la wɔ tsãtsã nyuie ɖe le ebe agbe mea? Pipoɖea e de nenebe nuwo dzo alo e tsɔ nu nenebe e teƒewo le ebe agbe me kpɔa neneba neneba mea Eƒe agbenɔnɔa mu muyina muyina tututu o. Etsã ele ela ɖo kplɔ amewo ɖo kpoe. Etsã ele amewo mɛ kpoe. Enuɔ kpata enye pipoɖe ƒe dɔwɔwɔ. Ne ee ma na kpɔɖeŋ viɖea mi va yi wɔ dɔ le afiɖe kpoa ke ee Tsitsa ɖe, esi míabe ŋkɔ be míva ƒu nu, ye etsã va be yeava do go ku ɖo mí, ebe vɔvɔ̃ ƒe gbɔgbɔ koe ɖona nuƒo na ye. Ne èle eyea, vɔvɔ̃ koe. Eye nu kae ŋutie be vɔ̃ na o? Egɔme be ne sigbe yi, sigbe tsitsa nene eye ne yeayi le eyea, ne amewo kpɔea, wolano vɔ̃, wolano ƒu ɖo, wolano si, amewo lano ze gbe ŋutɔ tsã. Ẽ, vevitɔ ne yia yi gbɔna ye nyɔnuwo le eya si ne wokpɔ ye awɔ ame ko la te ŋu ze gbea wozena gbe amewo si na ye mu nya na nu ke ko o. Sukulu xɔa mea ŋutɔ tsã yia be ɖeviwo wa e womu te nɔna woa ɖokui me o kpa ye mu le se ŋɖe kpekpe gɔme. Vɔvɔ̃ be gbɔgbɔ nene be amea nu ke be la te ŋu wɔ enu nyuie ke be la te ŋu wɔ enu nyuie ke la te ŋu soli me o ye ŋua kpata pipo ɖe ƒe dzɔ be Gake mí va yi gbe ɖoɖa me ku ɖo yi mí yi Mawu be ŋku mea, Mawu do ŋku ŋde dzi nɛ. Eye do ŋku dzi nɛ be gake me xɔ ee dasédi gbalɛ ke wo wotɔ e wo yɔna be brevet a, etɔa be agble kpo be la da ku ɖoe. Eye be agble be la da gbe ku ɖo ye ma eya ma dzo ye a ye a no yi ɖe ka no da gble o. Be eya sigbe amegã xɔa ye la no da gble ku ɖoe ne yo a kpɔ de ɖe fiɔ dzi be o

Alo dosi o, alo ola do kpo ŋkɔ yi. Ta nuke mi le gblɔa ele veviɖe vɔ Mawu la be mia nu. Enyɔ evelia, dzesi evelia nyi edɔ xɔlame gbɔ alo ƒome ƒe dɔlele alo atome nyinyu ƒe dɔlele. Mia xlẽ Mose ƒe agbalẽ atɔlia, eta blave vɔ nyi kpukpui blave vɔ ɖekɛ sɔ yi ɖe blave vɔ ve.
Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, ta blave-vɔ-enyilia, tso kpukpui blave-vɔ-ɖekɛlia va se ɖe blave-vɔ-etɔ̃lia dzi me. Yehowa akplɔ dɔvɔ̃ aƒu wò, eye wòatsrɔ̃ wò avɔ le anyigba si dzi yim nèle be nàxɔe la dzi. Yehowa akplɔ kpetri kpokpo asrã kple Nuɖuɖui kpakple kuɖiɖi aƒu wò, wò bli adze ɣeteku, eye wò nukuwo axlɔ̃. Woanɔ ŋuwò va se ɖe esime nàtsrɔ̃ avɔ. Dziƒowo azu akɔbli ɖe tawò me, eye anyigba azu ga ɖe tewò. Amen. Amen.
Dɔléle xɔ le ame gbɔ alo dɔléle adomenyinu ƒe dɔléle adomenyinu ela Biblia na be na be yatagbenɔnɔ si ke ne xɔ so mía tɔ ku mía nɔwo gbɔ la agbenɔnɔ la enyi dɔléle sia vɔɖi ɖe kplɔna ƒomea do yewo yɔ vivie wa dɔléle sia la ne le yome na wo la eɖe sɔ fia be na ƒomea do nuɖe si eye dɔléle ya va le ƒo dzidzimewo yo dɔlélea ƒe ŋkɔ yɔn wa. Dɔlélea ɖewo nyi atike si eɖewo le nyi be lãme anɔ xɔ zo nɔn. Eɖewo le nyi be na wɔame tse anɔ agbe vɔa aƒu si ana ke ene. Ŋ e abi makumakuwo, enu sugbɔ shike wo gblɔ le teƒe sia la eɖi na le ame ɖewo ŋtsi. Ne wo yi ƒome ɖewo me la e atike si dona ƒo na wo yo eɖewo lea adɔme ɖu amewo. Eɖewo li anyi bena ɖe ame ɖewo ne dza ɖo asi anya eŋli kpoe ɖina hoo, wosena veve eye kɔŋdzi va yi ƒo to na wo alo dɔyɔƒe va yi ƒo to na wo. Ame ɖewo lia e woyi kɔŋdzi kaka ɖɔkita va kpɔ wo do dzesi do bena ame ya wova va kea e wonya edɔ si ke le le ŋkɔ wowɔ dodokpɔwo ŋ wowɔ dodokpɔwo womekpɔ naneke o. Vɔa ɖewo li wokpɔna nu Ẽ, aɖidɔ vivi, atike si edzi dɔwo, ŋ, edzi dɔ kple ŋkuvi ƒe dɔwo, ẽ, taɖoamewo, ŋɖewo lia, evana edzi dzidzidzidzi, ne dɔa le va dzidzidzi, edzo va trɔ va, edzo va trɔ va, edzo va trɔ va la, eɖe sɔ fia bena fiƒode ɖe le ŋgbe dome ne dɔlele vɔ̃ɖi sia la, míɖo adze agbagba aku nu me akpɔ dodosi do bena edɔlele sia le afi kae so. Eɖee sɔ fiɔ bena edɔ vɔ̃ sia la exena nu sugbɔ vana. Ame aɖewo lia edɔa wɔ ale gbegbe bena e ga si ke nele woa si, nu si ke le nunɔame si ke nele woa si la, wozãe ne dɔa dɔlele kaka wova wova gbɔgbɔ alo naneke meva le sɔ le ɖu na wo o. Enye avi kple e enu na wo. Eɖee sɔ fiɔ be ame aɖewo lia dɔlele sia la ewɔ ale gbegbe bena Egbe la, woyɔna dɔ ɖe be ɖikanaku alo sida. Ɖikanaku, eɖewo lea, gbɔdɔdɔ ƒe dɔlélewo xe wo ale gbegbe bena womese nuɖeke te gɔme o. Eɖee sɔ fiɔ bena nuɖe le dzɔ le amea ƒe agbe me. Ame ɖewo lea, woabe lãme xɔna zu xe woanɔ ʋuʋu ŋu lãme la xɔso nɔ va nɔ ƒuƒu ɛɛ ma afi ɖe la nɔ ƒuƒu nɔ eta la nɔ ɖuo ŋku la bia nɔ sie ɛɛ ame si ke nu zo taa nɛ. Nu siawo ɖe sɔ fia be na nuɖe le gbɔgblɔa me le ʋe nenema nɔ va. Ame ɖewo lea ɛɛ abi ŋu nu tena ŋti na wo enu tena kaka yina ɖe adɔn me ŋu ye awa be adɔn me la exɔ abi ebe ŋti tsatsa nenema ke eɖe sɔ fia be na nuɖe le dzɔ. Mia hlɛ. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, ta blaeve-vɔ-enyi kpukpui blaeve-vɔ-adre.
Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, ta blaeve-vɔ-enyi kpukpui blaeve-vɔ-adrelia. Yehowa akplɔ Egiptetɔwo ƒe zubo ƒo ƒoe. anyi kple akpa aƒu o, eye mahaya akpɔ o. Amen. Míagahlẽ ke. Yehowa akplɔ Egiptetɔwo ƒe zubo ƒoƒoe anyi kple akpa aƒu o, eye mahaya akpɔ o. Amen. Eye woayɔ Yehowa be na yeasɔ nu si wòsɔ ƒu wò. Egbea ame aɖewo lia koko. Koko dona ƒo na wo. Woda kaka etsi kɔ. Woyi kɔdzi wowɔ ɖe sia ɖe. Amatɔwo, gbetɔwo wowɔ si kaka edze. Mevɔna na wo gbeɖe kpe o. Eɖe sɔ fia be na nuɖe be le Edɔ nene si alo koko, akpakui, enuwo, agbase ƒe dɔ lele siawo la, gbogbotɔ ame si edzɔna le amewo dzi le kɔƒewo me le du gã me. Wodana ka ttina kɔ na wo. Eɖe se fiɔ be na agbo ŋu le woa ŋuti eye dɔ vɔ̃ sia la, ege ɖe woƒe agbe me. Míava xlẽ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, eta blaeve-vɔ-enyi kpukpui blatɔ̃-vɔ-atɔ̃.
Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, ta blaeve vɔ enyi, kpukpui blatɔ̃ vɔ atɔ̃lia. Yehowa ana nu ƒoƒo vɔ̃ɖi aɖe naƒo klo kple sobome na wò, tso afɔƒome va se ɖe tame, eye màhaya akpɔ o. Amen.
Yehowa ana nu ƒoƒo vɔ̃ɖi aɖe naƒo klo kple sobo me na wò, tso afɔƒome va se ɖe tame, eye màxa ya akpɔ o. Amen. Amen.
Enya woe wa, Biblia ye gblɔe be donka so afɔ gɔme kaka va kɔ ɖo eta dzi la, màxa ya o, màkpɔ dzidzɔ le agbe me kpɔ gbeɖe gbe o. Ewɔ be eklodɔ la nɔ do ŋpo na wò eye. sɔ yi dzia eŋti ye wokatã la zu abi, ŋti kpata la su vevesese me enu na wo la, eɖe sɔ fiɔ be na fipo dele le wɔ dɔ le adza me. Mia dza agba mia hɛa ado do ne nenema me nu. Enyɔ ne mama la sɔ ɖe kpe ya ne mia yi dzi. Ɛ mi le fo nupo kuɖo fipo ɖewo ke e do na nupo na mi le kloea, edɔ lili ɖewo le ke Ee, munye ame ɖekae lée nɛ o. Wò la kpɔ be amea be tɔgbe lé dɔ ŋua alo amea be tɔ tsã lé dɔ ŋua ye ɖeviwo tsã wogba le xɔ edɔ ŋua le yi. Efiɔ be pipo ɖe lé pipo ɖe ɖe de megbe na edɔ lé lé ŋua alo mama lé dɔa, enɔa lé dɔa, ɖevia tsã nene be nua egba le yi edzi le eƒe agbe mea, efiɔ be dzɔtsoƒe ɖe dzɔtsoƒe ɖe le na ee dɔlele wa kee nye pipoɖe ƒe dɔ wɔwɔ. Egɔa be na pipoɖea ne ŋu agboa vɔ kpɔa, ne lea, ela no ƒo vie mu ne wo ŋu kpɔe la aƒo dzo kuɖo kea kpɔa, ele fu nɔ ela no wɔ ebe dɔ ye la wɔ dɔa le ee tɔgbuia ƒe agbe me, etɔa ƒe agbe me, ɖeviwo ƒe agbe me ye e enye na eŋɖe ke wo kpɔna be amewo gblɔna ko by heart be na hame yawo le na dɔ yawo.

Ye elanu wɔ dɔ le adza me vɔa elanu de ɖe go to dɔlele vovowo me, enu enu kikliwo vovowo me sigbe leke mi le gblɔa kea mi le gblɔ yawo bena mia le ŋkuvi ɖo mia mia ŋti mia ɖokui ŋti koɖo mia be ƒomewo eye mia kpɔ be nukawoe nye nu kewoe dena ɖe go gasiagame kee gble na nu le mia ŋti alo kee le nye nu gbegble o e eya e dola. Edo la nye edɔ na mí ye mí le asi te mí la wɔe. Egɔme be ƒome ɖe kpekpe kloea, hum, ŋɖee dzɔna. Vɔa wo la do ŋkui na wò, wo la fɔn wò ye, wo la, wo la do ŋku nu dzi na wò ye wò la kpɔ. Eye ŋti la mí le gblɔ nya ya be na mía sɔ kpe ɖo mía nɔnɔ ŋuti be mía trɔ kpɔ mía be ƒomewo me, mía trɔ kpɔ mía ƒe aƒewo me, mía trɔ kpɔ mía ƒe e, eduwo me. Nuke le dzɔ Nukae le yiyɛ dzi ye mu le nyɔ eŋɔ kpata Mawu sɔ do afɔ afɔ dzi na mi? Mawu ya mu le dzi be na mia nɔ pipoɖe ŋua me o, ele dzi be na mia to le pipoɖe ŋua me. Wa mi do la nyɛ ake ɖe ŋti ye ŋgbe mi la teŋ to le me. Enyɔ akpe yayilo etɔn lia dzesi etɔn lia yi ba na mi nya be na si madze madzea mi dukɔn le tsɔ ŋ ebe anyi kple tama soso dogo le ŋ le mɔ dzi. Ye anyi le gblɔ ne Tamar susu be na anyi shi vivi na ŋutɔ. Tamar susu le to ne go be emia ba le tsango ba vivi na ŋutɔ wu anyi shi. Dɔka ame sugbɔ gbɔna edidi be na ne wokpe trɔ dzime kpe xɔ Yesu si Aƒetɔ kpe Dela ne koa, ɛɛ, nushanu le teƒe vɔa mi kpɔe dodoshi do be na nusi ke ne dzɔ le tamasusu kudo anyi eye anyi dzi la ewe tamasusu yi ke va se nua gɔme la yi ke va nu anyi sia kɔa edzo tsi funu mu ba be gblɔ ne woatɔ kpɔ tsɔ be na emia me nyɔ o anyi si vivi na ye me nya mi le gblɔ ya be na ne nɔ susu me nɔ be na nu si koe mi le gblɔ la eh amewo gblɔ na be be bɔ be ne wo koe trɔ dzi me kpɔa nu sia nu le tɔxɔe ɖe baba yi vɔa eh ememe me nya bue dzɔna etɔlia. Tsitsitɔ̃liae nyi bena eko, ekoɖoɖo, hm, ekoɖoɖo, nyɔnuwo ƒe kuxiwo kple nusuwo ƒe kuxiwo, eye nusume, ame nu, e, e, ame gbogbo ɖewo le, nusu ɖewo le la, woaƒe nuse, woaƒe nusua mebale eteƒe o. Woaƒe nu sua ŋba le teƒe o eye le gbɔdɔdɔ go me la, míkpɔ wokpɔnɛ do na dzesi do be enua me mele yi nyuie ɖe o. Ye ame ɖewo gblɔ be batteria fã, ame ɖewo gblɔ be enua mele zɔ nyuie ɖe o aha eya wonye eɖewo gbogbotɔ nyi fiƒode. Míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia ta blaeve-vɔ-enyi kpukpui wuinyia.
Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia ta blaeve-vɔ-enyi kpukpui wui enyilia. Aɖi wò dɔmevi kple wò agblemenukuwo kpakple wò nyinɔwo kple wò alẽnɔwo ŋu. Amen. Amen.
Aɖi wò dɔmevi kple wò agblemenukuwo kpakple wò nyinɔwo kple wò alẽnɔwo ŋu. Amen. Amen.
Galomewoa, ne wogblɔ bena adɔmevi alo nɔnɔmefia la, enu si ke Mawu le gblɔm, Mawu le do loku ɖe nu ɖewo ŋuti ye eɖe srɔ̃ fiɔ bena ame nyɔnu gbogbo ɖewo lia ne wodze aɖo asi anyi aŋgble sa va yia, menɔna abɔtɔe ɖo. Avi be nyae nyi esi ke wogblɔ na wo axɔ se be wogawɔ be ŋgate ŋu atsɔ tia ƒe ɖoɖowo ƒe nyaƒuƒlua ɖewo ba le gblɔ wa ẽ sɔ le do vɔvɔ̃ dzi na ye. Míaɖe srɔ̃ fiɔ bena ne Biblia le yɔ aŋɔ me, La le nuka Hebro gbe me la wɔ be Beten, egɔme nyi be ƒodo, aŋɔ me, anɔ, akɔta alo aŋɔ me. Nu sia ɖe sɔ fiɔ be nukɔe nɔna ƒodo me lo aŋɔ me ne nyɔnuwo. Nyɔnu gbogbo ɖewo le afunu ye woaƒe vidzi dɔ ele wo eye Biblia va na mi nya bena fiƒode sia gena dzi na ɖeɖe me. Nenema me nu me bena nyɔnu ɖewo le ya wole asime vɔ womate dzi vi o. Womate fɔ fu o. Wowɔ dodokpɔ yi miɔ kple ɖusi di. Wowɔ ne nusua ele nyuiɛ ɖe. Wowɔ ne nyɔnua tsa ele nyuiɛ ɖe. Gale mɔa nusua me nɔna nyuiɛ ɖe o. Gale mɔa nyɔnua me nɔna nyuiɛ ɖe o. Nusia woku nu me, wowɔ tsike, wowɔ ɖesiaɖe, wowɔ siasiaɖe ɖe wa ao. Eɖe se fia be gale mɔa fiƒodea he abi ge ɖe nyɔnua ƒe vidzidɔ me alo edɔ sese ɖe ge dze nusua me ye mede nyui aɖe o la, nusiawo me le ŋugbe dome nu siawo keke la, eɖe sɔ fia be fiƒode le le wɔ dɔ. Fiƒode sesẽ le le wɔ dɔ ena bena eh nyɔnu ɖe gbogbo le le gbea la eh nu ka te ma woaƒe kadodo alo nusuku ɖo nyɔnu ana anyi ɖa wo sena veve hm wo sena veve eɖewo lea dɔlekui ɖe va ge ɖe woaƒe vivi vivi didɔ me. Eye wo ɖola awɔ dɔ aɖe nenema nunua dzo, vɔa wo ɖe dzo tso vɔa kea nye kene lea eba kpɔtɔ le. Eye mi kpɔ nu su gbogbo ɖewo tsã le la, ɛ, woatsã mi tɔ le ale gbegbe be na, ŋ, woaƒe nu su nyenye la, ŋusẽ me ba le eme o. Woaƒe nu su me nyenye la, ɛ, me ba na ale gbegbe be na, le gbɔdɔdɔ gome la, cukaɖa va dzɔna Eye ne va dze egɔme la, nyɔnua abi dzi alo nusrɔ̃ la be leke nyɔnua be leke dodokpɔ wowɔe, womese nuɖe gɔme o alo wose nuɖe gɔme. Nu sia me megbe lae na bena ame aɖewo gbogbo, nyɔnuvi gbogbo aɖewo le la, fiƒodea kplɔ wo ado enyi bena e ŋga asu gbegbe, ŋ ŋ asu gbegbe alo asu agbã Woyi asu pɛpɛpɛpɛ, wodzi vi, vɔa eva ɖo ga ɖe me la, wova gbee, wonyae dzo le aƒea me, ye ƒe agbã agbo dzi, eva tsi tɔ ku nɔ egbɔ. Ŋusu ɖewo lia nenema kpɔe, nyɔnua dzo, nyɔnua tsa lake dzo le egbɔ alo ŋusu adzo egbɔ. Meɖo ŋku bena nyɔnu ɖe va gbɔnye kpɔ ele ka seŋ, ebo be ye gbɔ so dɔ me ya va leke ye kpɔ ye srɔ̃, yewo dzi vi ame eve vɔa ye srɔ̃ ŋusua eƒo te agbã dzo le aƒea me. Wobia se be nukae dzɔ eye eƒo te agbã dzo, ebe o nuɖeke mu dzɔ. be nuɖe kpem dzɔ, ye ŋutɔ koe ƒo ta gbã dzo. Wowɔ bɔbɔ to mìɔ kple ɖusi be oo, ye ŋutɔ koe ƒoa ƒo ta gbã dzo. Vɔa mí va ku nu me la, nyɔnua mami dona ŋpo nɛ. Ŋ, ye nusua tsã fiƒode ɖe tsã kplɔɛ do. Donc ame evea kewo va baka ɖe dzu la, ehiɛ be na ameɖeka eɖo la kaka kpoe. Eɖo la kaka kpoe. Nuwo le dzɔ le amewo dzi. Ame ɖewo ɖe srɔ̃ la nusua ku. Wo ba ɖe srɔ̃ kea nusua ku. Wo ba ɖe srɔ̃ kea nusua ku. Ye ŋutɔ va gbɔ va dzɔ tsa xɔ me. Ame ɖewo lia, nyɔnua ye kuna alo dɔla gblẽ ne nyɔnu, ŋutsua alo nyɔnua. Eye nu siawo la hena nu sugbɔ vana ale gbegbe bena anyina vevesese na ame ɖewo bena yemedzi vi o. Lekeleke kpotɔe la, eɖenɛ sɔ fia be le ŋugbe dome ne nu sia keke la, enya ɖe le be míɖo la ko nu me la kpɔ. E trɔsubɔsubɔ ɖewo le la, enana bena e mate ɖe sɔ le agbe o. Ele abe ne va va eme bena gbɔgbɔa ɖe wò asi Le kaka nɔ ƒe atɔ̃ me la, eva va na eme bena ewɔ tsiatsa tsã o la nɔ eme kpoe mate to o, mate to le eme o. Ŋti ta ne gaga li ni mi ma da ne ne le asi wa kple mi yo. Enyɔ, e nu ke mi le gblɔ be pipo ɖea, ele ye le wɔe be dɔ le ƒome ɖe kpekpe me. Ne o sɔ ŋku sɔ kpɔ ye ŋɖe le dzɔ le ƒomea me ye mu nye ameɖekɔ mu nye ameve o, eye ametɔ̃, e Ame etɔ̃, ame ene, ame atɔ̃, ame ame atɔ̃a, woɖo la nya bena dzɔtsoƒe ɖe le eŋti. Ye dzɔtsoƒea, ele nyi bena tɔgbewò alo mamawòa, e, e, e, mu do to Mawu o. E sɔ Mawu be teƒe sɔ na e, enuwɔwɔ le anyigba ya dzi. E sɔ Mawu be teƒe sɔ na agbetɔ ɖe le anyigba ya dzi. E sɔ Mawu be teƒe sɔ na ati ɖe le anyigba ya dzi. E va le ta vɔ na ati ɖe. Eva ɖe bɔbɔ eɖokui na ati ɖe, evɔ Mawu sɔ etɔ tete sɔ na agbetɔ ye. Agbetɔ le anyigba dzi vɔa, agbetɔa wova sɔ tɔ tete ŋua sɔ na Mawu be nuwɔwɔwo. Ena be na pipo ɖewo. Ekplɔ mi do, ekplɔ mi do agbo ŋu le mía ŋuti. Vɔa mi ma te kpɔ be ele nɛnɛ kpoa mía gblɔ be o mu nye nye o, ta mía gbe mu nye wòe o. Vɔa esɔa, ezɔ gbana. Ne zɔn gbana, ne nɔviwo, ne fofowo, ne ataviwo, atagãwo, ne ŋkpɔ do gbɔwòa, wole anya be ka gbe wohu le ƒomea me kpɔa. Ne futɔ ya do emea, ŋu biɔna be meke nyi meke o. Ŋu gbɔ ŋu nyana be sepe le nɛ o. Eyi na ebe do adje ano wɔ eka ka asi la va ka o tsã. Eŋtia anya ke mi le gblɔ be pipo ɖea, enu, nu, nu gbegble be nyi, enu blanui nya be nyi. Ne enye be na nene be ŋde le yie dzi le ƒomea me, ebe to ame ve dzi, ame tɔ̃ dzi, O ame nɛ ŋgba zi dodoe o, a si te aku nu me akpɔ bena leke yela wɔ Mawua ye dena enu ɣaɣlawo de go na eviawo. Nua fiƒoɖea ewɔna ebe dɔ. Vɔa mi wle dzi bena ne gba yi edzi eva no wɔ ebe dɔ, mi do la tɔ te. Mawu na mi ŋusẽ wa. Amen. Enyɔ gamea lili mi kpɔa? Enyɔ mia a ƒo ta nɛ leke bena

Ɛɛ, vɔ ala ke ɖe mía ŋuti ne ava se nu gɔme, abiɔ nya siwo la, nyabiɔ siwo le asiwò zã la, ate ŋlɔe le WhatsApp alo ate yɔ mí ne míava yi edzi kpakple wò míado gbe ɖa.
Akpe, mi ame kewo mikplɔ mí ɖo, ye misɔ miabe game sɔ do to mía. Mawu neyra mi Eye nya mi ge ɖe anyigba nyuie ɖe dzi. Papa Mawu nusiawo katã mi de akpe na o. Elabena wò ame nuveve gasu mía si ye mi va dɔa gbe na o. Akpe bena èdɔ woe eye wò de megbe na dɔa. Biɔ be wò gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ ne yi edzi ne ŋu nu le enu gbegblẽwo nu na eviwòwo le ƒome vovowo me be nuke woe nye dɔ wɔwɔ ye ku ɖo woa ŋuti la, gbɔgbɔ kɔkɔe